Míaƒe tayaŋdiae nye Yehowa ƒe Nya sese hena agbegbɔgbɔ. Ye míase ŋdi le Tito ƒe agbalẽ eta eve kpukpui wuietɔ̃ kple wuienelia be, Eye míanɔ yayra ma kpɔkpɔm kple Mawu gã la kple mía Xɔla Yesu Kristo. ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ɖeɖefia la lalam, ame si tsɔ eɖokui hena ɖe mía ta bene yeaxe fe ɖe mía ta axɔ mí atsɔ axɔ mí atso se dzimawɔmawɔ katã me, eye bene yeaklɔ dukɔ si doa vevi le dɔ nyui wɔwɔ me la ŋuti. hena ye ŋutɔ ɖokui. Vevidodo me nye zeal. Nu yi wogblɔ ɖo ma, zeal. Metsɔ la biɔ se le ɖo zeal ne Mawu subɔsubɔ ya. Ci mea me dzi ma gblɔ ti tukui ɖe ko, kwayawo, mi va nɔ go, titsawo, mi va nɔ go. Ministawo, hadɔwɔlawo katã, Sunday school titsawo. Mikpɔ leke yi mi subɔ last year alo this year, next year mi ma ga subɔ nenema ke o. Mia ɖo zeal egɔme nye be vevie dodo. Dukɔ siwo dona vevie va na tsɔtsia, bible study, prayer meeting, even egbi abe fiya mi va vevie dodo ye. Nusi ke aƒetɔ la kpɔe ma. bena dukɔ siwo nedona vevi Mawu subɔsubɔ dɔ nyui wɔwɔa, woaklɔ woƒe nu vɔ̃wo ɖa le wo ŋuti, woaƒle wo, woaɖe wo atso se dzimawɔmawɔ me, se dzimawɔmawɔ atso wo katã agbe habɔbɔa me, afi si ke agbetɔ ke li ma, eye amegbetɔ trɔ zu se dzimawɔmawɔla, ta sea bla wo, vɔ sea tsa ɖo nyi dziƒo de ƒe se, Vɔ Yesu ku heɖe mí ɖa le nenema tsiƒode ma me. Ne mízɔ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi le xɔse me le yin la, ese aɖeke maku míɔ le Yesu ƒe ŋkɔ la me o. Mase Amen le Mawu dzi o. Mamlɛtɔe nye Hebritɔ ƒe agbalẽ. Mía respect tanya mawo, Hebrew chapter six, míakpɔ verse seventeen se yi twenty. Ne meklẽ fima kɔa, míava ɖe etanya si ke ye Nya si ŋdi ya la dzi. Hebrew chapter six a, kpukpui wuiadre ya, míle kpukpui wuiadrea xlẽm tsɔ yi ɖe blaeve. Eyata esi Mawu lɔ̃ be yeaɖe eƒe aɖaŋudede ƒe li maɖɔmaɖɔ afia ŋugbedodo ƒe domenyilawo kɔte wu la, etsɔ nutata heɖo kpe edzi bena, Míato nu eve siwo meɖɔlina o, siwo me Mawu mate ŋu aka aʋatso le o la me akpɔ dzideƒosesẽ. Mí, ame siwo sie tso bena míalé mɔkpɔkpɔ si wotsɔ ɖo mía ŋkume la ɖe asi sesĩe Eye mɔkpɔkpɔ ma le mía si abe luʋɔ ƒe seke si li dedie, eye wòsesẽ, eye wòyina ɖe xɔmetsovɔ ƒe eme lɔƒo me, xɔmetsovɔ ƒe eme lɔƒo la ene, afisi Yesu yi ɖo le mía ta abe ŋgɔnɔla ene. ame si va zu nunɔla gã le Melchizedek ƒe ɖoɖo la nu yi ɖe mavɔ mavɔwo me la. Mekpɔ Yesu Kristo be tɔtrɔ va Mawu ƒe nutata le eme yi ne nye ŋutikɔkɔe gã la ƒe ɖe le tsia gbe ma gbe. Nu gbedodo yiwo katã nu yiwo dzi mí ɖo xɔse lea, wota nu. Ɖawo to na mí be mí ne le mɔkpɔkpɔa me ɖe asi sesĩe. Elabena nu wɔme eve ɖe le Mawu ƒe agbe me metrɔna o, eye Mawu mekana aʋatso le ŋu nye nu li maɖɔmaɖɔ o, me change na o, ye nye be, Mawu ƒe ɖa nadze o. God cannot lie. Mawu me ɖa nadze o. Ɖe me dona ŋugbe dana o. Zɔnana le li ye le le doubt. Nya yawoe trɔna na ame dzi ɖe ko. Nɔ mata ha o leke Nigeria le hard mate ɖe Mawu ƒe ŋugbe dodo ɖɔ. Ɖe Mawu mate ble mí o ne mí le kpɔkɔn situation dzɔ ale ɖeka kaka yi Africa kekeŋ Europe America ne sese hã. Yehowa ƒe ŋugbe medoa Ella wɔe. Ɖe Mawu mafail o. Esesẽ ne Israel-viwo li Egypt 430 years vɔ eƒe ŋugbedodoa va eme. Ne meva eme oa, Canaan manɔ anyi gbeɖe o. Canaan mi se ŋkɔa? Israel ƒe dukɔwoe tso Egipte va xɔe, dua va trɔ zu Israel, Mawu ƒe ŋugbedodo, si ke mete ŋu da dze le eme oa, ye wɔe vevea o. Ƒe bla alɔ kɔm me ne bla tɔ̃ megbe. Tsɔ ŋugbedodo wɔa le nenem le nenema ɖe dzi, eye magbɔ dzidzi hã, medzi makã ɖe edzi na wò be Yehowa mate able wò o. Le xɔse me ne dze le le la kɔe abɔ. Ma fe me le mɔ vio. Biblia be li di sisi abe lumɔ be seke. Abe korɔ ko yɔ korɔ. Korɔ ma ye yɔ be seke. Seke ya. Ma gblɔe na mi kpɔtsã be aƒu dzi be nɔna alo tɔ gãgãgãwo dzi Womedzina be tɔdziʋu netso ne ba esi be 100 miles ke wa be minɔ teƒe ne dɔe va fi wa saba do ŋu. Ta be nutsɔe va le agoa to la se ke wo li wotsɔ ʋe kura kunɔ ɖe kɔ. Etsi te nɔ ʋua ne nɔ tsɔm nɔ dam ɖa. Fi ma ko tɔdziʋua le. Ma ya ŋtsi ɖe ko. Nenema wo dzi mía be xɔse ne li ke ɖe Mawu ƒe nya ŋtsi. Ne míalé mea ɖe asi le xexea me le zi ku mí hã, mínɔ eme. Ne fukpekpe va tsã, mínɔ eme. Ne dɔwuame va yome tsitsi ele ɖe ƒomevi no, míenɔ ne le avi fam tsã xɔse wodadzo ɖa le Mawu dzi o. Ale tɔdziʋua yaƒoƒo nya ma nɛ. Etɔa nɔ aʋa ʋãm me ɣe si nɔ va. Ci wo tsɔe ku ɖoa ci ma ko nɔna gã va dona dzo ne agbe ava ɖu ta mɔ ɖo ne zona. Mawu ci mi ne nɔ xɔsea me nene. Kaka ne Aƒetɔ la trɔ va ne wa kpɔ mi la go to mia ɖo Aƒetɔ la yi dziƒo. Mawu ne ve mia nɔ be yi ƒe ŋgbe dodo la mi ma ke ɖi le eme vɔ mia xɔe se va yra mi le Yesu ƒe ŋkɔa me. Nɔvi lɔlɔtɔwo, me ci mia va tanya si mia se ŋdi ya la dzi. Mede ŋuta eya ŋuti, gake míasrɔ̃e le tsɔtsi míase egɔme nyuie, abe leke miesrɔ̃ geɖe va yi gɔ̃ hã. Míaƒe tanyae nye Yehowa ƒe Nya sese hena agbegbɔgbɔ. Fia mílea? Nɔvinyɔwo, míle Mawu Nya sem pɛpɛ. Vɔ agbegbɔgbɔ ɖe hiã mía. Míeɖo la ase Nya ya ŋutɔe ne míakpɔ ɖoɖo. Leke le le tsã meɖale nenem o. Teƒe le le tsã le te ɖa le teƒe dzi ɖe. Etso ne le mɔ tsã dzo etsi. Agbe ne le mɔ tsã ɖo manyi le le kukun alo le kpo le gbɔgbɔ me. Le ɖo la se mɔ ƒe nya agbɔ agbe. Gamea ne le trɔ va ɖo ƒe wa la kpɔ dzidzɔ le ŋutɔ ɖokui o. La se ɖiɖi le wo lãme le mi kple Mawu dome le Ezekiel ƒe agbalẽa Ezekiel ƒe agbalẽ ca blaetɔ̃ vɔ adre. Ezekiel chapter 37 me le kpukpui gbãtɔ xlẽ ɖe tsɔ yi ɖe atɔ̃lia ne mele xlẽ le ame sia ame ɖoto elabena ɣeyiɣia medi maxlẽ ɖo ta nye abe ati ɖewo la tsɔ ati ati ɖewo mía xɔ dzigbɔɖi aɖe nu gɔme ne me ne kɔ na mí. Le Ezekiel ƒe agbalẽ ca blaetɔ̃ vɔ adre. Kpukpui gbam gblɔ be, Eye Yehowa ƒe asi va dzinye, eye wòtsɔ Yehowa ƒe gbɔgbɔ kplɔm yi tagba aɖe, kplɔm yi ɖada ɖe etagba si yɔ fũ kple ameƒuwo. Ekplɔm to wo ŋu, woŋui godoo. Kpɔ ɖa, wosɔ gbɔ le tagba la fũ. eye woƒu kplakplakplakpla. Tete Mawu gblɔ nam bena, Ame vi, ɖe ku siawo agakpɔ agbea? Meɖo ŋu bena, Aƒetɔ Yehowa, wò ŋutɔ ènye. Eye wògblɔ nam bena, Gblɔ nya ɖi ɖe eku siawo ŋu Gblɔ na wo bena, Mi ƒuƒoƒuiwo, mise Yehowa ƒe nya. Ale Aƒetɔ Yehowa gblɔ esi, Ale Aƒetɔ Yehowa gblɔ na ƒu siawoe nye si. Made gbɔngbɔn mia me. Nye xɔsee me wɔ ɖo. Ne miakpɔ agbe. Ne le xɔe sia me dzi ma see me. Lakpɔ agbe le Mawu ƒe nya la me. Nɔvi, edzɔ ɖe Israel dzi. Eye dukɔa katã eva ɖo fe ɖe eme. Leke wole subɔa megadze Mawu nu. Le Ezekiel ƒe ga me, Ezekiel a major prophet ƒe vi. Eƒe nyagblɔɖiwo didi nya sugbɔ dro le eƒe dɔ me nɔ nya yawo katã so. Eya ta fia mi ɖo ya me dzi na ɖo to. Nya ya me xlẽ le to me na mia enya be gbee be nye me dzi na ɖo to na se no gɔme ŋdɔ sia. Yehowa ƒe nya sese. Ne woagblɔ agbea, Israel ƒe Yehowa hã le se Mawu ƒe nya. Le nuyi ne le dzɔdzɔm ta, woɖe woƒe towo ɖa, woƒe dziwo megaxɔ na Mawu nya o. Ɖomahie ele dzɔ ɖe wò tsã dziwò tutututu fifia. Etrɔ tsi vɔa, Mawu ƒe agbe mele eme o. Le nye hadɔ me la, vɔ mete le filled with life yi ke ne nye Mawu ƒe life o. Le dzinaha ƒe hadzidzia medea dzi gbɔna o. Mesena Mawu ƒe nya nɔ ɖe ko elabe menye wòe gale Mawu ƒe nya semee o. Menya mɔ tsã le agbe ne le sea ke kati yi ke mekɔkɔ nɔ yina gbɔgbɔ me. Etia kpekpe le ŋgɔ ka nase Mawu ƒe nya fi yi ke le tsi afi ma ko le tsi ne. Enya mewɔ naneke le eme o. Menya nui ne dzɔe. Eya gɔme nyi yi mi point ya mi dza kpɔ. Nuvɔ ƒe nuvɔ me ƒe ko le tagbaƒo la me. Nuyi ne dzɔ ɖe edzi be ame yiwo ne ku ƒu kplakplakplakpla nye ame kukuwo ma va kplɔ Hezekiel be ne va ekpɔea woawoe nye Israel ƒe dukɔ katã me tɔ subɔlawo lo. Mawu meɖo nya aɖeke kple trɔ̃subɔlawo ga ma me o. Edie ŋutɔ ƒe dumedziwo, Abraham ƒe ƒome kplɔ me le. Woku tsi tagba balia wo sugbɔ va ame kuku ƒu wo nyi tsi anyi ɖe ƒu nya tsa woƒu kplakplakplakpla agbe ɖeke me le wo me. Fifia Mawu biɔ Ezekiel be ɖe Ezekiel ame yawo la gate akpɔ agbea? Eya ke menya. Nu yi nɔ be skelenti. Nu to nɔ be skelenti la gbɔ agbea. Na le kpɔ amewo be ŋkume ka ya la be le amegbetɔ ƒe ma te o. Vɔ Ezekiel nya be Mawu gbe la te o ta be Mawu wò ŋutɔ le nye. Le nye tsi le nye. Wò ŋutɔ koe la te nya nu ya. Ee, Mawu la na le agboa me. Ɔ mi nya nui ne dzɔa? Mi dze na listing. Wo ya dzo yi na nuwo vɔ. Ma ga tsɔ ku ƒuƒuia a tse 2023 le Yesu ŋkɔ me. Agbe la go ƒu wo ame. Ame kukuawoe nye nuvɔ̃ me ƒe ku. le tagbaƒu la ƒu la me. Tagbaƒua gɔme me desert me nyi o. Ɔti ma ne tsi be bali me. Ɔtia ƒu amewo ku tsi me keke. Ame kukɔ sugbɔ. Ah! Wo kplɔ Ezekiel to wo nu godo keke ka yi ʋee. Ne Mawu bia se be woada te kpɔ agbea, mi nya nu yi be ku ne woa? Nuvɔ̃ be kue. Menye be ŋutilã ƒe kuenyiwo kpɔ o, vɔ Mawu ɖe ƒu ame kukue ƒe ku tsɔ fia Ezekiel. But, but Mawu le eƒom ƒe se tso dead in sin. Mígblɔ Aƒetɔ Yehowa Mawu. Míkpɔ ga ma me ɖi. Pastor tsa kekeŋ ne le Israel ƒe ma me. Nyagblɔɖilawo kekeŋ woku le nuvɔ̃ me. Le ga ma me. Ŋutsuwo katã ku le nu vɔ̃ me, nyɔnuwo ku, ɖekadzewo ku. Woƒe dzi megagbɔ agbe le mawuvɔvɔ̃ me kura o. Yi tɔgbi míele tsitsi le ga ma mea? Nyɔnu kple via tugbedzedzi wonɔna kɔ dam le ŋutsu ɖeka ta. Nɛ ne dzɔe la, vɔ Mawu ƒe dukɔwo nyi. Enɔ alea be yi srɔ̃ ye, edze alea be yi tsã yi va zia vie. Ne nɔ gbe be, ah, ami ne gbɔ nɔ na ebe tsa iba ma mu. Woku le gbɔ. Gbɔwɔwe ni ma ƒe dukɔ. Kplɔlɔ ku, pazɔ ku, wo katã be dzi wɔ nuvɔ, eye wo lɔ nuvɔ wɔ. Le ma godzia, wo me gale agbo. Ma ŋu nya be ɖe godzia, wo ku keke. Kpa yi si kia le nyi ba me yi ke be ʋua nɔ na. Ke ame to neni ne se aɖe tso yi nu la, neva yi xlɔ̃ nu dukɔ ɖe. Eva yɔ yi ŋutɔ, eyi va yɔea mɔ va si. Mɔ va sia mía se yi tsã. Ne mí kpɔ akpa ma va, mí te ɖo gbe ɖa. Woku le gbɔgbɔ me. Le Mawu godzi akpo, agbe ɖeke mele wo me o. Vɔ Mawu dzi be Ezekiel, wò nɔe tsɔ ɖe to nye gbɔ, wò ŋkue kpɔna nu siwo medzi na be dukɔwo nekpɔ. Va kpɔ ɖa, va kpɔ dukɔ yiwo nɔe le le ɖa. Woawo ya woku kekexa tsi tagba to lekea wozɔ ame kuku ebe kpɔ kekexa woƒu kplakplakpla agbe ɖe teƒe aɖewo. Mawu biɔ yi se be ɖe. Ame yɔ la gate ŋu gblɔ agbea yi be Mawu ŋutɔ koe nya. Woawo ŋutɔ le nya. Woku le nuvɔ̃ me. Medi na tseki ɖokuiwò. Eyi woku le nuvɔ̃ mea, wole nu ʋlem. Wotsɔ xexea me se nɔna nya ŋuti ɖo. Vɔ menene wòle Mawu gbɔ o. Dzitsia lelia tseki ɖokuiwò. Ne ele dzãe aŋlɔ be medzãe, ne ele gbɔdzɔ agblɔ be megbɔdzɔ, ne mele nu kpɔm agblɔ be mifiɔ. Enu sesẽ me le nɔ gama me wole nu sem. Eye mava kplɔ Ezekiel be neva kpɔ nu yi ne le dzɔdzɔm, ne kpɔe ne be egblɔe nɔ. Nu vɔ̃ yi woku dzi menye be aku woaɖe yɔdo aɖii o, vɔa nu vɔ̃ be ku li, nu vɔ̃ be yɔdo tsã li. Ne le ku le nuvɔ̃ me ka yiyi ɖe ɣi le yiyi ɖe yibe yɔdo mea, le ŋdɔ ya Yehowa la ɖe wò ɖa le yɔdo ma me. La ku agbe o. Ŋusẽ le esi ta. Ale le xɔe se yi le dze yome ga va tsi ya gbe ya. Ne le kua la ku agbe. Menye ma ɖe ɖo. Medzi mia ɖe bla kpɔ Biblia ŋuti yɔ tsatsatsa. Nu vɔ̃ ƒe nu vɔ̃ me ƒe ku le tagbaƒu la me ye ŋuti míle ƒom tso akpa ya. Míkpɔ Ezekiela le Yehowa ƒe nya sese hena agbegbɔgbɔ. Mawutsi mí ne se eƒe nya. Fifia yi be tsɔ nya to Ezekiel ŋuti va yi la, dukɔ va le to ɖom Ezekiel yi be ɖe nua me nuwo kaka yi hafi wobe dzi o. Medze dzi o na yi o. Etsi o meda kpo o. Na me dɔn ma no yɔe ɖe o fɔn me. Ame si ne dɔn o le yɔn o le yɔn o le yɔn o me le fɔfɔn ma mi nya ŋɖe le dzɔdzɔn ɖe ame yɛ dzi. Dzika nɔ amewo tso. Nɔ mi yɛ dzika me le se tso pastor wo le nuwe dzi o. Pastor wo dzika me le amewo tso le nuwe dzi o. Ŋtsa ma biɔ ɖokui nya se check ɖokui o. Kwaya wo. Dzi ka me le tso kwaya mɛmba ɖe te le havi alo hamedada ɖe nu be la te ma yi ŋkɔa? Hadɔwɔlawo, minyɔ, ɖekakpuiwo, minyɔ. Ame ne ku abe leke ke amewo ku gama me le Ezekiel ƒe gamea, ne ɖo dzia, ne ɖo dzia magbadza ƒo pastorwo ko. Ne wogblɔ nu be leke wowɔnɛ la ɖe ya yi me numawo. A. Le srɔ̃lemawo me, eme me ka ɣi eyi kpɔ nyɔnu ɖi ɖe xoxo? Kristotɔ vevia? Ẽ, eyina tsɔtsi le ku le gbɔgbɔ me. Ele ana be leke le do na gbe ɖa tsia ma ɖa medo na kpo o, elabena ame kuku ŋgba kpɔ nuku kple ame ɖe ƒe kpo. Ayi ɖa tɔa, enɔa, Etɔgbuiwo, ame yi be dunɔ dzi ɖo no Mawu yi ne ɖoe gɔ̃ hã, ŋtsɛ na Fofoa ŋgba ƒo ŋgblɔna nya ɖeke o. Ta Mawu ƒe ha tsɛ me va kpɔ nɔn me gã me gã nya ɖeke gblɔ ƒo le koko ŋle gɔ̃ me. Tsɛk ɖokui. Ame ɖe le xa nu le tawe tsɛ ɔ? Le lɔn be yi djanyia? Le lɔn be yi wɔ nuvɔa? Le ɖe kuku a be nu gbɔ agbe yi? Mawue gbɔ na agbe ame kuku. Mèga ku vɔ na gblɔ be yi le agbe o. Ne tsi ke le ŋu me ne Aƒetɔ la le nyateƒetɔa, la wɔ dɔ tɔ kɔe ɖe tso ŋutsu, elabena Mawu gbɔ koe nyo na amegbetɔ tso wɔ afi sia afi. Mikpɔ leke mi va fi ya ɖea? Enyo ŋutɔ. Nenye be míetu aseye kaka dzo vɔ Mawu megblɔe aɖeke na mí o, eye míegbale kuku na nadzo yi 2023 a, gakame míava kpɔ agbe? Sɔ Mawu dzi be míekpɔ agbe tsitsia tse ne míeyi 2023. Menya leke condition wa nu aeva le le ŋli nɔ ye o. Makpɔ wo le Yesu ŋkɔ me.

Ame si tra tso gɔmesese ƒe mɔ dzi la agbɔ ɖe eme le ŋɔliwo ƒe etakpeƒe. Hm, nya ɖe eme. Ame si tra tso gɔmesese ƒe mɔ dzi la, la gbɔ ɖe eme le ŋɔliwo ƒe takpeƒe. Ŋɔliwo ƒe takpeƒee nye tagbaƒu la me. Wokeke wo kpeta afi ma kpo dranɛ da ɖi. Kpɔ gɔmesese yi nele wo si tsã, eye wose ŋgɔ na Mawua. Gɔmesesea ŋu va ɖi. Wotra tso eme. Gɔmesese yi nele wo si, wova na prayer meeting. Wotra tso eme wogava na wo. Wova na Bible study. Tsɛki ɖokuiwò be Biblia srɔ̃ƒe neni le yi le ƒea me gbadada ƒea vɔ. Leke le yi ɖo? Le tratso me, gɔmesese ne le asiwò tsã le nɔna pontsoa, le pontsoalitia gbɔ wokpɔ nɛ nɔna. Esi le nye hadɔwɔla, le nye Sunday school teacher, le nye usher, le nye choir, le nye intercessor ba me, mele trena mɔnu le gbedoɖa mea, me dana Bible study o, but ƒea ko nye mele kplɔ from twenty twenty o, but twenty twenty one, Sɔre Kreti tso yi ke mí le Pinicia le ke le yi Biblia srɔ̃ ƒe ɖo. Gɔmesese ma le tra tso me xoxoxoxo le ku le eme eye Bible Study a ge le asiwò megale agbe ɖe eme ko. Nogblɔea tata ti yi ke le ɖe na me ɖe fia be wòe ɖo ŋusẽ ame ɖe tse yi le bana kabakaba dzi dzɔna pastor le ŋuti o. Titia le gbe keteka to ka tsɔ asi nɛ. Le ɖe kpɔtɔ, le gbɔgbɔ me le ɖiko, le gbɔgbɔ me le ƒu, eƒuwo katã miɔ, etsi no le wo me. Tafla tse mɔ na lelea mate kpe ɖe ŋuti o. Mawunya sese dena gbe le ame ƒe dzi me. Hafi wonɔna agbe le mawusubɔsubɔa nu. Nɔvinye, leke nèle ɖo? Ewɔe bena ne nèyi nenema pastorwo tsã va gbɔdzɔna, elabena dzoɣi mele wo me. Wodzra ɖo do gbe ɖa be ne miva mi nɔƒea, edzoa sugbɔ, ne tsi wo ɖeka mea, woawui. Nu ka ŋuti miemeva xɔe Mawu na gã bubu alo ɖɔ? Tsek ɖokuiwò. Biblia lé kple gakpɔe ke ame si tra tso gɔmesese ƒe mɔ dzi la Agbɔ̃ ɖe eme le ŋɔliwo ƒe takpeƒe. Medo gbe ɖa be mayi dzi mɔ. Nye xɔsee mewɔ. Tsi ŋɔliwo kpe ta lua, mayi wo domɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne mayi wo domɔ ele nɔ be nakpɔ agbe kpli ya. Na tro ɖa le amekukuwo dome. Le to la gbɔa gbegbe ne nɔvie ɖe ku be yeade nyɔnuiwo takpeƒea ŋugbagblɔe ɖo. Ne kplɔ no yi tsɔ bena rea mi tui ma tsã na do yi tsɔ tsã mia yi gblɔ be ya ma yi ye. Vɔ anɔ dzo va yi mi nyɔ nyui ɖe. Nyɔnuiwo be takpeƒe me nyo na ame gbagbe wo. Vɔ ame tsɛ biɔ se gɔmesesea le asi woa? Menye ma ɖe ɖo. Teacher wo be Sunday school be preview. Mi dasi preview o ta le nɔnɔme ɖe ta. Because mi tra tso gɔmesesea gbɔ. Mi tra tso sidzedzea gbɔ. Mi le tono ma ƒe gbe, gbe siwo ma le mia na mi ya, ta ƒe blibo la katã. Kwaya ne mi va na practice, edzia. adzɔmpiadzɔmpi adee ade va nɔ be yewodo ŋusẽ woa, dzre la dzɔ. Hiãhiãwo la doa gɔmesese na tso asiwò tsã mee be nya gblɔm èle le titi o. Mɛnbawo, dzoyi nenɔna mia me midoa vevi subɔsubɔa, ne mitsi megbe gɔ̃ hã mise ɖaa be Mawu ya le dzi ma edu mi lɔna gaɖoa tsɔtsixɔa me. Gbɔgbɔe aɖeƒo la zu esi wòe nye tsrɔ̃ kple ɖɔɖɔ. Ne wosɔ wo da ɖe tsotsa me le wo se ko, ti ne tsro wo ŋutɔ yi la nɔ anyi le le ƒu le ku le tsi tagba la me le ɖo la akpɔ agbe. Mawu la kpɔ agbe wo le Yesu ƒe ŋkɔa me. Ɖe bla nakpɔ fia Efeso ƒe agbalẽ Ephesians chapter two Mele kpukpui gbã kple evelia hlẽ ɖe Efisien Tsapato ɖe Suana ŋutu, Biblia be, Eye wògbɔ agbe. Miawo hã, ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo kple nuvɔ̃wo me, tse dzi ɖokuiwo. Woɖo la gbɔ agbo le nye ame kukuwo le tagbɔƒea me le dzidadawo me le ku le gbɔgbɔ me, woɖo la gbɔ agbo. Paul le to ne Efesotɔwo be woxɔ agbe miwo hã, vɔ miawoe nye ame kukuwo le dzi dadawo me tsã. Mienye ame kukuwo le nu vɔ̃ me. Ɖekpokpui ʋɛ aɖe, esiwo me miezɔna le tem le xexe sia me ƒe eŋɔli le nu le yame ŋusẽ ƒe fia, si nye gbɔgbɔ si le ŋusẽ me azɔ le ɖi se towo me la nu. Ya ɖokuiseɖe le le se to nu ya zɔm. Atsiɖoɖa le konyi va le pastor nu viɔ. Ame ɖewo gblɔe be ne wɔ eme de pastor nɔ nya me de wo nu. Wova gblɔ nya ɖe te be wɔna ɖe te nɔ ame menyo le le gbogbo me. Ezekiel le kple na woawe wobe dziɔ na wobe dzi tso woyɔ. Wonya be yewo ku wogbɔ agbe. Nenye be dziwò dzo va kua tri, dziwò kua tri, ne pastor wo gblɔe kaka tsã ye ko wo gblɔna. Ne ɖo yi tsɔ mi va bible study mi le sem xoxo. Dziwò ku. Le tsi tagba ƒua me, me ga nɔ ne, me ga nɔ nenema nu kura. Me ɖe kuku le ta. Ne le via vivi me nɔ nenema, ne trɔ ve na nu, ne ŋku ne to tsi, ne to aɖa tsi. Ne ŋku lia.

Meɖea kuku na ame aɖeke o, ŋku ma ŋlɔa nɔ tago me nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ŋku me nɔ Israel-viwo tsã si tsã me. Vɔ esi Ezekiel va gblɔe nɔ la, woƒe ŋkua trɔ zu nyateƒe ƒe ŋku, ame ƒe ŋku va tu aɖati. Wova dze si nu si wowɔ. Ekpɔea? Biblia bena, Nu yiwo me mizɔna le tsɛa, Ŋɔli le nu. Lododo ƒe agbalẽa gblɔe na mí be ami ne tra tso gɔmesese ƒe ŋɔdzia, la gbɔ ɖe eme le ŋɔliwo ƒe takpeƒe. Fia la gblɔ bena, Ŋɔli le nu yɔ woƒe gbɔgbɔ va le ŋusẽ le vimasetonu me. Leke míawɔ ke anye vimasetonu ne Mawu ɖo, menye ne pastorwo, ne le de go pastor dzia Mawu ŋuti le de go le, ne le sue Mawu ƒe gbe le wɔm ɖe yã dzia enyo Vɔ ne le nye ɖi ma sese to nua, le dzi be ya tsi ŋɔli wobe asa ɖe me ŋɔli yi le nuwo le dzi nu le yia, wo si me Mawu ɖe wo tsoe yi me kpɔ agbo ɖa le wo dome be tro ɖa le ŋɔli wo dome ma. Ŋɔli wobe asa ɖa me nyi vodzoe ƒe dzi yi gbɔngbɔn vɔ̃ nɔna wo gbɔ le be ya dzo yia, xexea ya me yi la dzo yia, me ɖe keke ma nyi Mawu yi Mawu la da si be ŋɔli wo gbɔ ya ɖo yi ɖo. Aƒetɔ Yesu yi ŋɔli wo gbɔ dzi yi wo abosam tso lea. Eden xɔ eku ƒe sabiaɖe ale si be gbadagba ɖea ŋutru ɖe le eme lɔ tsɔ yi Paradiso. Amewo ku le Noa ƒe ga me yi ke tɔa nuwo kekeɛ Yehowa meda asi wo wonɔ ga kpam o. Wonɔ ŋɔliwo ƒe ga kpam le abu sẽ ŋu be vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nye eme. Ne wonɔ viviti me vɔ eye va ɖo dzia, Mawu dɔ Yesu ɖo ɖa wo be va gblẽ ga kpa. Èkpɔea? Le Psalmo ƒe agbalẽa mea, Yiriam le fi ma le Esi ŋutsua va gblɔ be, Mekee nye ŋutikɔkɔe sia la, ɖe wòva le question me o. Akpɔe mi contact, miakpɔe mi contact ne ŋutikɔkɔe sia ne ge ɖe eme. Agbo ka gblɔm wole? Ŋɔliɔ be agbo tse ƒe be agbo. Yi Yesu yi nɔ dza gee tse me. Abosam le ɖe gbe be mekee nye ŋutikɔkɔe be tsia Esi Andrew tsyɔ ɖe ŋɔliawo dzi eye wòkpɔ Yesua, mede ŋɔ te o. Yesu la ɖe eɖokui afia le agbe me. Ŋɔliwo katã ŋusẽ ɖe sia ɖe yi ke ate ŋu yi ablɔe la tsɔ yi ɖo va sa ɖe ame aɖe gbea legba le woƒe asi me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbe ma gbe wo katã ƒe gbɔgbɔwo dro ɖagege le Petro ƒe agbalẽ me. Wodro be kplɔe ɖe Paradiso amemakpɔkeke yio kpɔa Teteli dze nɔ gbe ma be egbe ya Mawu la klẽ le dziɔ, dziɔ la kpɔ agbe. Míade Kolose ƒe agbalẽ me. Kolose ƒe agbalẽ eta evea ke kpukpui wuietɔ̃. Colossians chapter two verse thirteen, Colossians two thirteen. Eye Mi, ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo kple miaƒe ŋutilã ƒe aʋa matsomatso me la, egbɔ agbe mi kpakplii hã, eye wòtsɔ dzidadawo katã ke mi. Mase Amen! Dziyae mebia. Nuvali keke ne ƒo ʋɔae le tsi tagba me wotsɔ ke o le ŋgbe o ya la, nye xɔsee me mɔ o. Gaglãgbe ƒe nuvɔ̃, adzame ƒe nuvɔ̃ yi ne eɣla la, eye dzika le tsom, yi ta ele gbɔdzɔ le, yi ta ele dzo hɔ̃ wuiwui le, mètee le vlo gbeɖegbeɖe o, elabena nuvɔ̃ ƒe ŋusẽ lé wòtsɔ ƒu anyi le. Ame kuku ɖokuiwo ƒe tagba ƒu la me le ŋɔliwo domea? Ŋdɔ ya wotsɔ nu vɔ̃ wɔa dɔa? Abosam ƒe nutsotso yi ƒe ŋusẽkpɔkpɔ le dzi wɔa egbe ya le ge ɖa le eƒe asue ma. Zi ale si Mawu ƒe nya ya li, eye mi le xlẽ to le se ŋko le se le kpɔ nu ya, Mawu ƒe nya ya ne ɖi le agbe wɔwɔ ba. Ne woatsɔ dzi dada wò nu vɔ̃wo katã ke wò le Yesu ŋkɔ me. Medzimegakee na si ke. Eye mi, ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo kple miaƒe ŋutilã ƒe aʋamatsomatso me, ame kukuwo le dzidada be ele nɔa nu vɔ̃ wɔm me se nɛ, le wɔna nu yi nyɔ ba, edzo vivi na nu, me regret na be nuke ya ye wɔ nɔ. Ekpɔe ɖa. Le ame siwo na nua me, but woanɔ happy. No, Mawu dzina be ne ame ɖe wɔ nu kura ne regret, ne va repent abe nya yi wɔm enyo, ase veve atrɔ nyateƒe nuvɔ wɔlɔ mi nyi. But ne ame ne ku le dzi dada me, enɔa nuvɔ wɔm atraɖee. Ne wogblɔe tsa ma se gbe ɖe gbe o. Enɔa nu vivi. Ne ku tsi mea, ŋɔli wo va sa ɖe ame yi be luʋɔ yi na. Vɔ Biblia be wotsɔ ke mi. Egbea. Mí la wotsɔ ke mí, egbɔ agbe mí hã. Esi wòtsɔ dzidadawo katã ke mí, dzidadawo katã, mamlɛa me dze na kpɔ fia hafi míakpɔ point mamlɛa do gbe va Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽa me. Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ eta etɔ̃lia. Míaxlẽ kpukpui gbãtɔ sɔ yi ɖe kpukpui etɔ̃, Revelation chapter 3 verse 1 to 3. Eye ŋlɔ ɖo ɖe hame si le Sardes la ƒe dɔla bena, Ame si si Mawu ƒe gbɔgbɔ adreawo, kple ɣletivi adrewo le la, eya ye gblɔ esiawo bena, Menya wò dɔwɔwɔwo bena ŋkɔ le asiwò be èle agbe, eye nèku. Èku kaya? Míkpɔe le Ezekiel, míkpɔe le Efeso, míkpɔe le Kolose ƒe agbalẽa me, Aƒetɔ Yesu gale gblɔm ke be ŋkɔ le asiwò be nèle agbe, vɔ be nèku lo. Ebe ɖe, nɔ ŋudzɔ, eye nàdo ŋusẽ nu siwo susɔ le kuku ge la, elabena nyemekpɔ wò dɔwɔwɔwo le blibo le nye Mawu ƒe ŋkume o. Aƒetɔ, medze na afɔta yi dze. Aƒetɔ Yesu a yi, ya ye nɔ anyi le Mawu ƒe ɖusi lɔ me le eƒe ŋu. Nu siwo katã míewɔna la, enua tsã vana Mawu ƒe ŋkume, be enɔna ame sia ame ƒe dɔwɔwɔ, eƒe nuwɔnɔ kpɔm. Ba maa subɔsubɔa katã no de dɔ asi na mía. Wo katã le Mawu ƒe ŋkume. Nyɔnuwo tɔ li, ŋutsuwo tɔ li, pastor tɔ li, bishopwo tɔ li, evangelistwo tɔ li, preaoriwo tɔ li, kwaya hadzilawo mi ya miva kpɔ mia ɖokui yiwo tina ha kpɔ lo ele Mawu ƒe ŋkume. Ɔshawo mia be tsaɖiɖi anɔ tsɔtsi va nɔ tutu beti fia nɔ sava nɔ va ele Mawu ƒe ŋkume. Míawo tadzinɔlawo gɔ̃ hã míenɔna anyi le wo ta dzi le kea? Edɔ si Mawu de asi na mía, ɖe miexɔ se be meyi gbɔ dɔa tso oa? Dɔ ali ƒe ŋkɔ me. Dɔ si Aƒetɔ Yesu tsɔ ɖe gbɔ la, ekpɔe keke na be nɔ míaƒe dɔwɔwɔa yi le ŋkɔe tsi ke na be mele blibo o le yi be Mawu ƒe ŋkume yi kpɔ va yi enye via ta na mía ɖo ne míenye be, ebe mitrɔ le miaƒe dziwo. Trɔ. Nàtrɔ wò dɔa. Mezi nàtrɔ kpɔ kpokpoe mía ŋu. Maxlẽ vea ƒe kpeɖeŋutɔa ŋuti. Nɔ ŋudzɔ, eye nàdo ŋusẽ nu siwo susɔ le kuku ge la, elabena nyemekpɔ wò dɔwɔwɔwo le blibo le nye Mawu ƒe ŋkume o. Eyata Ɖo ŋku nu si nèxɔ eye nèse la dzi, eye nàlé eme ɖe asi gbagba si o, eye nàtrɔ le wò dzi me aɖawui no Yesu le eme. Ne menɔ, ne mènɔ ŋudzɔ azɔ o la, ekema mava do ɖe dziwò abe fiafitɔ ene. eye mànya gaƒoƒo si dzi mava ado ɖe dziwò o. Ame kae nalɔ̃ be yeawu Aƒetɔ la neva do ɖe ye dzi nenema? Wòava be wònenɔ ŋudzɔ trɔ le dziwò, ne menye nenema be yi gbɔnɔ o ya va manyamanya me nu, vɔ medze aʋa ko agbagblẽ wò ada ɖi le Gilgal o. Ne ʋa ƒã ɖo la, dzo ko.

Yɔ ɖokui se ɖakua tsi tagba mea? Mesia me nya nui nenye ŋukpe. Mana bosã le tsi so kale kua ne ŋukpe yi meva hoa menya tsrɔ. Mɔ ŋukpe gbɔ ɖoe ma ɖe fu nenema yi wa bebe yi kua. Ɔ la be tso ma bɔ. Brɔda, mawu me le ple kudo mio. Mawu mele fe kple ame ɖeke o. Nyateƒe tom be le xexea me mi kpɔnuke mi le se be be teƒe si ke dzra ɖo Mawu le be ne mia nɔa. Me ɖe kuku ne Mawu le yiƒe fiazikpui la ŋgɔ to Yesu ƒe ʋua me be na ve miwo katã mia nɔ. Ne mía dometɔ aɖeke gba mí si teƒe mɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me, ase amen ne wò ema. Egbe be xexea me trɔ. Ɖeviwo wova yi kɔ ŋku nu. Ŋkume kɔkɔ ma me yi dziƒo. Ne la yi Amerika tetea, no matter how leke le dze tugbedze leke le dze ɖeka dze,

Na do trɔza wana tsre ɖeka me si ɖeke mi nɔ dzi ɔkɔ mi nɔ. Abe yi be etsɔ ya na zɔ la nɔ ya le te yi be ya. Vɔ Amerika be embassy a Nigeria be le. Vɔ awo etso Amerika va ɖo embassy a le tsi ya. La nyi Nigeria be dzi dzi a tsɔ passport wa ɖe asi abe yi dzi a va xɔ visa ne ya yi wobe du me. Na do trɔza me na do godiɛ nenema kpɔ. Kpɔvi la kpɔ visa kɔ maxɔ gbe o wa nya ɖo me le serious ye no ɖo me le gate abo gbe no la yi teti o bo process o yi la kplɔ ɖo ne le wɔ nyuie kɔ o nɔ visa ji la jɔ visa ma o nɔ kwa ne le ple bi ye da bi on ticket ma ka kwa ne le kwa ko kwa keke ka la ma le America be ya pɔ ne le ɖewo nɔ tsɛ o visa o kwa kaka la ma o kpɔ nu sia nu bɔ Kɔmputa wo kpɔe kple te. Ebe va yi. Dikɔ si le wɔe nyui ɖe. Gãtɔ wa la be Mawu le dzi ƒo. Wa la be Mawu ƒe nya. Ŋɖeke me li mia ɖo. Mia dɔ ye be Mawu mi ɖe kuku. Kpɔ ŋlɛ na mi. Kpɔ ŋlɛ na mia nu vɔ wɔ la wo. Na ye be ŋlɛ kpɔkpɔ la va mia dzi. Ma se amen ne wu eme. Mawu la nɔ kple mi. Menye ma ɖe ɖe o. Fi mi dze akpɔ ya, Aƒetɔ Yesu be mi ku vɔ le gbɔgblɔ mi mi le agbe. Mi va na mi nɔ proud o. No. Ma de gbe ƒoƒo be nya yi o. Ko yi va pa mi nɔ klo ci mi kpɔ le ke mi le subɔ na. COVID-19 ne va e gbɔdjɔ me amewo ku ci tagba ƒua me. Pastor geɖewo ko nyateƒe ŋgba le wo nu. Mi wɔe ne vivi wo nu, mi jo game wa gbagba. Va yi boŋ le wo yam because wo ko ɖe le ka o ka va le. Mi na mi gblɔ nyateƒea boŋ ne Mawu ne de agbe le mia be tsiwo me. Ne Mawu gbɔ agbe mi kɔa mi anɔ agbe le eƒe nya me. Vɔ ne me gbɔ agbe mi ne mi ko aleke mi wɔ ka nɔ agbe le nu lo? Mi biɔ se. Ame kuku ka la nya nyui be wòava ɖu nu? Ne ame aɖe di be yeaɖu nu ne wòagbe va mee la nɔe, alo magbe mí le ne ɖu nu ka Senegal ŋua? Aa, ame nukpɔawo ɖewo ɖa le nuɖoƒea nu, woɖewo ɖa le dɔ wɔm, woɖewo ɖa le mawusubɔsubɔ gbɔ. Ba, Mawu ƒe amenuveve me mí kpɔtɔ le agbe ne Mawu gbea, ye ne Mawu le nyawo gblɔm na mía be, Do gbe ɖa be agua gbe mí míasubɔe. Míatso ɖa le Ŋlɔ nye woƒe asaɖawo me. Míatso ɖa le ame kuku ɖeviwo dome le Yesu ƒe ŋkɔawo me. Menye Mari o. Mamlea, Mawume ƒe asi hena agbe gbɔgbɔ le Mawu ƒe nya sese me. Mawume ƒe asi. Esi Ezekiel la se Mawu ƒe nya, egblɔ be Mawu ƒe asi va ye dzi. Medi nàtrɔ yi ɖe Ezekiel a. Nɔ Mawunya me be Mawume ye wòde gɔme. Zɔ mí ɖo le amɛ aƒo nu atso ŋci ase gɔmetsatsa kpa míaŋgba do gbe ɖa. Trɔ va yi ɖe Ezekiel be agbalẽ me. Ezekiel, ne le to Yeremia kɔa, le go Ezekiel ye ma. Ezekiel be agbalẽ eta blatɔ̃ va adre me dzi míakpɔ kpukpui gbãtɔ ɖa. Eye. Yehowa ƒe asi va dzinye eye. Wotsɔ Yehowa ƒe gbɔgbɔ kplɔm yi ɖada ɖe tagba si yɔ fũ kple ameƒuwo. Wokpɔe fia be ekplɔm to wo ŋui godoo. Kpɔ ɖa! Wosɔ gbɔ le tagba la fũ, eye woƒu kplakplakplakpla. Vamava sie va first. Mekpɔe be mava sie la va dzi o. Vɔ menye ʋɔnudɔdrɔ̃ va sie la va o. Me dziku va sie la va o. Vɔ eƒe amenuveve va sie la va. Esi yi va si va Ezekiel dzia, eva kplɔe dzi be lee be vinye tsoa, ekplɔe to eƒe gbɔgbɔ la me tsɔe yi ŋɔliwo ƒe tagbaƒo la me. Yi mebiae be amesiwo la gate kpɔa gbee. Question ye nye be nyimenya nyuie mele dze o. Obviously be la ga te kpɔ agbe. Eh Mawu nye be la gbɔ agbe tsu. Nye kpɔ se amen ma o ɖe. Yes Mawu gbɔ agbe tsu enye be la gbɔ agbe tsu. Ne Israel ƒomea te gbɔ agbe, wo kata gbɔ agbea wo tsa la gbɔ agbe. Mia tsa mia gbɔ agbe. Mia gbɔ agbe ne Mawu in the name of Jesus Christ. Ni ni hiã gbe go mɛdje na tsɔ Biblia na va tsi yɛ? Kronika ƒe agbalẽ Kronika evelia etabla tɔ̃ mɛdje na se nu vevi ɖe le afi yɛ na Second Chronicle chapter thirty Second Chronicle chapter thirty mía xlẽ only verse twelve Eye mi va te xlẽ verse eight le dzia? Meka le ʋɔn fi ma vɔ me dza xlẽ. Second Chronicle chapter thirty verse twelve ɖo to nyuie. Mawu ƒe asi va Yuda hã dzi eye wòna edzi ɖeka ŋugbee wo be woawɔ fia ƒe, woawɔ fia kple amegãwo ƒe se la dzi. Le Yehowa ƒe Nya nu. Le Mawu ƒe Nya nua, míetsɔ mía wɔ ɖe Yiƒe Nya ŋuti. Míeɖo to nyuie. Yuda, mikpɔ le fie Yisraela ke ɖo. Woku si leke mi le si me le Ezekiel me. Woku kakakakakaka. Kukua va sugbɔ kaka fi yi woame tso ye akpa kakaka va to Yeremiya ƒe ga me kaka va yi Ezekiel aboyoame ƒe ƒe. Toto nyuie. Woku ke ta ŋu toto ŋuti toto ŋukeke nyuia womegaɖu ni o. Se nu ɖe gɔme ŋdɔ ya. Ne mi le gblɔ be mia yi camp a, ne nye be Mawu le agbe le me wole le agbe le Mawu mea, ne camp a ƒe game le susu ma la nɔ dzadzra ɖo mo. Ne nye be le se be nye announcement a vava kɔ wotɔ la va wɔ extra preparation. atsɔ kpe ɖe kampaniyi ŋuti. Na prepare ne srɔ viwo ne mi le camp yi gbe. Ne camp ga wa tsɛ la prepare la ne be ne ba te ava me be ŋtsa me na wo tsɛ le na ne mia yi. Ne ne ma wo wɔ na ɖu na zã ŋuti toto ŋkeke nyuia wo va ɖasie ɖuɖu keke ame ni years wo me ga ɖu nɛ o. Woku kekekem elabena be Israel-viwo tra dzo le Ivoduwo ƒe be kɔ woƒe ketɔwo ƒe mawu va de wo ɖokui me mawu le dziƒodo. Kakakakaka emegbea Ezekiel ƒe ga me tsi Ezekiel mawu ƒe asi va va dzi. Vɔa hatsi ava dzi Yuda ƒe dua kekeŋ tsi Ezekiel tso me ƒo nu na wo la, wo katã ƒe dzi wɔ ɖeka. Mama sia touch Yuda kekeŋ wɔ operate woda asi ɖe edzi be woawo wodoe ɖe agba be yewola ɖu ŋuti totoa? Wobe yes míaɖui. Si wotua wogblɔe na Manasse be dua be state wogblɔe na Ephraim. Vɔ mi nya nuiwoe wowa? Woku wo, woku Yudatɔwo, woku Ezekiel ku ɖi alo mele wo ŋuti vɔ Biblia be ame eve ɖewo le wo dome woawɔe a wo ɖoe kplikpaa be yewo la yi. Wo tro ɖa le fewuɖu lɔ dome wo va yi eye wo tsɔe se na Yerusalem tɔ kekeŋ. Israel ƒe to mlewo katã wo ƒo de dzi. Biblia be tɔgbuiawo me ɖui kpɔ. Mesi na yɔ vidzĩliwo, programme wo yɔ be Mawu ƒe ɖoɖo ya. Eɖo la nɔ agbe ɖe me. Ame yawoa, wogbe ka Mawu ƒe asie va va Hizikia dzi, elabena Yuda ƒe le trona dzi le. Megblɔ be yewodze aɖo takpekpea le Yerusalem. Wo katã ƒe dzi wɔ ɖeka ƒo tasiɖedzia. Fewuɖolawoa. Eŋue va kpe wo ɖo. Eyi ƒe trɔea, ame aɖeke megayɔ wo tso ƒu dzi o. Mèdi be nenema subɔsubɔla nɔ ema? Wò dzodede la de dzo ame aɖe ema? Wò agbegbɔgbɔ la gbɔ agbe ame aɖe? Wò nyɔnyrɔ la nyrɔ ame aɖe? Wò ŋusẽ la na ŋusẽe ame aɖe? Vɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ wɔa ne ke ame ko va gbɔdzɔ. Vɔ medo gbe ɖa be manya ame yiwo la gbɔdzɔ ame o. Míagatrɔ axlẽ teƒe sia ƒe kpokpui enyilia. Wokoe nyia le tame tsima be, Migasẽ tame abe mia fofowo ene o, ke boŋ mina asi Yehowa, eye miva eƒe kɔkɔeƒe, si ŋu wòkɔ tegbe la, eye misubɔ Yehowa mia Mawu, ne eƒe dɔmedzinu nava ɖe mia ŋu. Masee mele mɔ biom. Ènya ale wonana asiamee. Pastor Susan Nancy, Pastor ɖeka ɖe mi. Mina si Yehowa ɖe ta. Mi me nya wo nana si Yehowa. La do gbe ne Mawu ŋutɔ ɖeka la nɔ xɔŋgɔ la na si ma wo. Wa mi ke la do gbe ma ɖe tɔgbe be yi na si Yehowa. Ewɔ mi be le susu te be wo nɔ lɔ nu ko ma wo. Wo ŋutɔ la nya tso la ƒo nu ɖo le gbedoɖa me atsɔ xɔsea kpɔ ma wo. La tsɔ xɔsea na si Mawu. La tsɔ xɔsea gblɔe ɖe ne Mawu na amewo kpɔ woa kpɔ ase be ɖe alo gbɔngbɔn ɖe dze ɖo wo mea. Ne me kpɔ na nu yawo le gbɔngbɔn me mea, me kpɔ nu ɖe ŋdi kanye ya kpɔkpɔ me fɔn do gbe ɖa. Me kpɔ ame woame eve ɖe wole kpoyɔm ɖe vevie, wole avɔm kpoyɔm nɔ ya be, ne ma se nu kaka ma do le teƒea me. Mefia to gbe ɖa ne gbɔgbɔ vɔ̃wo yɔ nɔnɔme ɖe kekeake be yewolawɔ aʋa kple nyɔnu ma. Mawla ɖe o ɖeke ne nyɔnua ɖe alɔ̃ wu mí. Mase Amen tsɔ o. Nene Mawu ɖena nu tse la na si. Biblia be mina si Yehowa. Tɔ va dzi me nɔ te ɖo. Mi trɔ mi nasi mia sube ne dɔ me dzu ne va le mia ŋuti. Yi wɔ kaba kaba kaba. Kpokpo mi vea be, Mawu ƒe asi va Yuda dzi eye wòna edzi ɖeka ŋugbe wo be woawɔ efia kple ame gãwo ƒe se la dzi le Yehowa ƒe nya nu. Afi sia fia amegãwo le. Ɖo to nyuie. Magaklɔ tsi anɔ mía si. Mawu ƒe asi va Yuda hã dzi, eye wòna dzi ɖeka ŋugbe wo be woawɔ etsia nɔbawa mieɖo na fiɔ kple amegãwo ƒe se la dzi le Yehowa ƒe nya nu. Le tsɔtsia amegãwo li. Aƒetɔ Yesue nye fia na mí. Eɖo amegãwo, mí gblɔ na ya. Mí ɖo la wɔ ɖe Mawu fia ƒe ya dzi. Awɔ ɖe amegã yiwo ƒe nya yi ne nye Mawu ƒe nyawo gblɔ ɖe le Mawu ƒe nya nu. Míawɔe le Ezekiel ƒe agbalẽ thirty seven, verse eleven. Ame sia ame neɖo to nase fia. Eye wògblɔ nam bena. Eƒu siawo nye Israel ƒe aƒe blibo la. Kpɔ ɖa, wole gbɔgblɔm be, Etsi no le míaƒe ƒuwo me, míaƒe mɔkpɔkpɔ no yi. Nu yi gblɔm ame aɖewo le nye esi. Eye míebu ame aɖewo yewo lost, yewo dry. Yo be ho ba le les yo zo ho bless people. Nya tsi me wa ŋgba gblɔ ko le ma be ŋko me. He bo ho bo ma nyi les o le yesu be ŋkɔ me. Nyo kpɔ se yi me wɔ. Wo be yo bo ne va stue. Eyata gblɔ nya ɖi na gblɔ na wo be na ale yehowa ale aƒetɔ yehowa gblɔ esi Nye dukɔ, kpɔ ɖa, mele miaƒe yɔdowo ʋum ɖe nye xɔsee me o. Le aglaba vovo ɖeka me tsia woaʋu yɔdoa? Nu vɔ̃e mekpla o tsɔ de yɔdo me la dro ɖa le eme. Ebe mele miaƒe yɔdowo ʋum ɖe, mana miado atso miaƒe yɔdowo me. Eye makplɔ mi ayi miaƒe anyigba dzi. Hum. Mase amen eŋu ema. Verse thirteen be, Nye dukɔ, miadze sii be nyee nye Yehowa, ne meho miaƒe yɔdowo. Eye mena miedo tso miaƒe yɔdowo me. Mase ye me ɖe. Ke ele be mate nye gbɔgbɔ mia me, ne miagbɔ agbe, le agbɔ agbe fifia. Medze adzidzi o, male awɔe nɔ. Eye makplɔ mi aɖo miaƒe anyigba dzi, ne mia. Adze sii be nyee nye Yehowa. Yehowa be, Nye, nyee gblɔe, eye mawɔe hã. Meka ye gblɔe? Meka gbegblẽ na? Nya gbegblẽ na. Meka gbegblẽ na? Meka gbegblẽ na? Ebe yeawɔe na nɔwo loo. Ebe yeawɔe na nye hã. Ebe yeawɔe na miawo zã. Mawu yi nete kplɔ mi kekeŋ le 2022 ya, takpla tse ɖua se ŋu mi ƒe kpɔe ŋɔtsi nɔ. Tɔ ana mí le agbe ya me. Ta mí kpɔ gbe twenty five a ma ble nu gã ɖe ɔ do. Kpla te ɖi ɖa le yɔdo wo me. Ele ŋu ɔ nu vlɔ yi le koko bɔbɔ ci ta kpla ƒua me can egbe ya la dro ɖa le ŋua me nɔ mi. Akɔ. Take a reason from nothing.